apa pa iweweka nzwara dzako idzi bo hautombodzigadzira ah, kana chichi kana but ko ana moms bo wasiyarise hauna kana kutombonetswa netswa unzi uri kuenda kupi chichi ah, oh, ah. ko tsano tsano anonzi tsano ana takudzwa dziri sei musi uye dzakazinge dzakudaka kutondiitira imwe waiza hanzi hanzi chikona tsano hanzi a ah, but dzakandiona ndiri pakuchikona apa pendakamira waiza mm. eh, ndotaimira dzikava dzatoti iwe mfesi iwe unonge utaimira sistran yangu mm. ndikati a ah, iwe ndiwega une hanzvadzi here dziri munomu anokuziva

ndiwega une hanzvadzi here munomuraini chichii zvikanzi asa iwe utsvagei kuno iwe unogara uchitungwiza chichichichi ndikati aiwoko zvekuti unogara kupi zvine basa rei indoda kutoona chi gogazi yangu inogara chi pakona pasaidi apo satime iwe manje yakabatira se haa mahwani ndava ndakutanga kungonetsana naye zvimwe zvezviye but handoita hangu hasha satsano aka hauzobata rafu tsano bhozi pachichazoda kuyabvisa madhora waiziva unenge ama one chichi waupomera umoswa nziwo wakamboita se wanzi mhoya musha chichi chichi aiwa atakangozongokata infact anga ane mafia ranga anaro vachitobuda ndofunga vaitoenda kana kumachius ameno but ndaazongokata vanhu vanangoti asakusaini ndobva dzangoridza tsamwa chiita se dzirwa pasi dzichibaya mm. mm -hmm. okay. then chimwe chinhu ka Chandoda kuti apapa ndine blazi yangu mm. yandifonera hauchangotobva i think wanga watova padhuze kusvika time wandidaidzai uchitoti uya unditori chichi mm. yandifonera ikati iwewe mm, uya tine dhina ratinaro musi wevhale chaivo chaivo musi wa 14 hanzi tine dhina iriko chichi saka wouya but manje ah, ah, zvakumakisa kuti ndichienda kumafamily functions ndisina chi ndisina madam pasidewise eh, saka ndikugaya kuti takabaya tese handiti mm. toita plani tonyatsobaya tese then tobva tasvikawo ndokuintroducer ndokutotanga kuzivana chi nehama bcause iyo ndo blaz yangu ndo kana ichitotaura zvekuti mufamily meduka mm. ndoana ichitoti choma kuvangu kana choma ngwiza ngwiza chacho ndo changwagwadi chaicho ichocho ehe ndoana ichitoti mudhara ivavo saka ah, ndikatongowerekana ndakuintroducer kune ivavo ndoziva kuti aiwa wapinda machena okay, so mazita manje kuharare anozondinetsa manje otherwise but hanzi queen of hearts takuenda tine road yekuchisipituku vaingoti its along along ah, but vanhu vane mota manje vana vachitipika mutonazi because ndonguva dzoti haine kuti ndikwire kombi kana chii uyai muchinditora mutonazi because ivo vanogara ku

iyi ndo inonzi african hairstyle ah, ah, manje yauda ah, kuti unotoramba african hairstyle tarisa vamwe vese vanenge vakarukwa zvakanakanaka injenemagodopepo waudhipisa ndokutoda kuti ndidhipisa uri kunyatsoluka tasaone imbo unyatsozvitarisa kuti mira ndikuudza unoziva kuti chii mm. inonzi wife material kana tasvika ikoko manje mm. utasi wakarova magodi kudai usina kana chii chii tone manews apo oh. handiti manews andiri kuona so mm. tasvika paive ndotoa kuti auyu ndo chimadhamu chichivaizira vandoda kuzokanda pakitchen because ndakatouza kuti december totendisa mainzwa baby african african nonza inonzi african hestel mm. ndiyo imanje vanobva vanyatsokuona kana gurezi yangu inobva yarekomenda kuti iyi ndo inonzi wife material chaiyo chaiyo saka uda kuti tisirwa izvo zvanhu namari bebi unoziva kuti

Peti peti. Mira, ne plan. Plan ne idea, mira. Ne fana babo wachi de masina ndina wayo. Nyama yetsura yakaomeswa anonzi ma rabbit bites. Where is it? Mm -hmm. Eh, saka atori bo ndokupa yo ndokupa 20 anditi? Mm -hmm. kana kuti ore ndokupa 30 acho kuti utengese iye vanotengesa 1 dollar 50 chiri one kana uchitengesera munhu pasinaizvofarirwa kuona kuti pakatonzi original apapa ndotsuro original handiti ona zvine maflavor ka koti pane chili handiti eh, chili keki vanhu vakubhawo mareni kwenyu obvious kuna vanhu vanonwa nonwa ka vamwe vane vachinwira padeni otongosvika otichi eh, ndodai even mudeni menyu ka ukusvika natoti masinhutu automboswera vanenge vatokutengera iwo so unozoti mari yandoda nokwana baba pazvinhu izvi Baby ndokupa 30 30 handiri kuona kuti masina handinawo akatowanda ka handiti kuona ini ndopiwa nekambani yacho vanondipa handiti eh, ndokwandikushandira mazuva ano handiti sa vanondipa ndotengesa waizer ndo panotobvawo futi mari yesalari yedu ipapapa saka ndikakupa ka ari 30 handiti unonga watopinda machena waizi ndopari kubva mari yacho ka inge ichitotengesaoona ka bebi ndikatengesa ka mari yacho inenge ichitodiwa kubasa but ndakakupa ka ndoti ndasuplya munhu handiti mm. iwo wobva waita se ndobva ndati ndakamirira payment iwo paunotengesa ndeichizomirirawo mari yangu ichi isalari yobva yazopinda unova ndazokavhawo basa

mm. inini pazuva ndotengesa zvimasini izvi kana 50 handiti ndoananyorwawo basa unzi atengese apa paunoudza kuti chii unenge uchitowana profit pandotengesa ndowana profit ye50 cents pachinhu ichi one ichi handiti mm. saka iwo ndikakupa unotoziva kuti after apa watoita zvemusoro kaizvi ndoda watokupa ndichipota ndichitotora ndichikuita se ndichikupa uchiita mahaso zako bhebhi usambonetsera kana ujeni kuti uda mari airtime kana unetsera inini kuti uzoda chichii Atidi vakadzi vanozoita ana dedi chakati chapera waiziva. Yeah? Ah. Amen. But but ndozvega ina handizondoita sei because kana watoramba